As comrade Gwenzi, kune vakanga am struggle pane chikomana chainzi Gwenzi chainetsa ndiyeyo in appointing him to this important structure of our colossal revolutionary mass party

Hurongwa huri kurongwa navadzvanyiriri vedu munyika yeZimbabwe ndezvokuti vari kuda kuita fast track the passing of the constitution amendment bill number three pari kuvhurwa parliament musi wa two june solid information solid intelligence that we've received from those within the system of Zanu PF. Mweya wanavo ndokuti vakurumidze kumanyisa chinhu ichi sezvo vamwe vakuru vezvigananda vachiti ivo hatisina nguva ngatipedzei nenyaya iyi vagopinda panext phase yavo yokuda kubvute simba nyaya yose iyi iri kuitirwa chinhu one iri kuitirwe nyaya yokuti chimwe chigananda chinonzi kuda kwashe tagwirei chisenerere chive purezidenti wenyika yezimbabwe vari kuti kana vapedza constitution amendment bill number 3 iyi vachada kuti paramendi igovhotera kuti kuda kwachitagwira kuva president izvi zvichaitika badzi mushure mokunge vatandanisa Vice President mwaripo General Constantino Chiwenga ndo plani neagenda yavo asi regai ndikuudzei yambiro tisati ndaenda mberi neadresi yangu nhasi kuti wose munosvite mbanje nokusvite glu muzimbabwe nokumwa muchaiwa waiswa masusu ukavirisa musafa makazvinyepera kuti chigananda chinonzi kuda kwachitagwire chichazofazve chakava president wezimbabwe kuda kwacho tagwire will never be the president of zimbabwe He will never be the president of Zimbabwe because munhu ane maillusions munhu onotofunga kuti dzimwe namba hadzina kukwana the way he is so power hungry nokuda kuonererwa pana vanhu Zvinofanira ngokuudzai mega kuti hakuna president wakadai. Saka muri kudzingira ane mhepo kuda kwacho tagwire hafi akaita president wenyika yeZimbabwe. Vana veZimbabwe hatina kupusa hapana kwapana any political base or any political history in the nation of Zimbabwe. Ada kungonyuka sehowa. kuzviti iye ave purezidhendi wenyika nemhaka yei ane makaro okuda kuva purezidhendi wenyika kusvika pakuzvinyadzisa achitamba kunge munhu asvita glue kudaro pamberi pevanhu there is nothing charismatic namatambiro anoita aya kunge munhu ane dzisina kukwana asi inenge iri driven and inspired by power hunger power hunger iyi is driven on the basis yokuti sokunzwa kwamakaita nezuro paaudio yakabuda ichishambadzwa kuti izvi ndo zvaitaura zvaitaurira kuda kwashe tagwirei kuna passion java chokutanga dakudza kuti audio haisi yenhema it is an authentic audio vanhu vacho vakanga vachitaura paya akanga achivhunzwa neakanga achiudzwa vese tinovaziva totaura navo tichinzwa kuti ichokwadi reka kuti inhema Audio iya ndiye chokwadi yakanatso kupepeta pamberi pedu maZimbabweans the intention of this evil Chigananda. Chigananda chine intention yokuti hakufanirwi kuzoitwa election muZimbabwe chinofanirwa kuti chisharwe kuti icho chipinde chite president muna 2030 asi apa pakati pakati panapa

zvino haa kuda kwacho uri kuzvinyepera tichadzumburudzana isu takatanga kurwa chimurenga chokuti nyika yedu ive nefreedom yeve democratic dispensation in our country we fought lions like robert gabriel mugabe during the period of his hottest time when some of us were kids takamurwisa tiri vana vaduku kukabva kukabva robert gabriel mugabe kukabva emerson munangagwa nanhasi tiri kuita madzundururu naye if you to think that you take the people of zimbabwe for granted that iwewe with your theft intentions to steal everything that we have in our country you be president of our country you are joking

Munozvinyepera mashambanje pamakona kuti haa ndazodzwa uchitonyepera uchitofonera Prophet Makandiwa kuti kasa muri muprofita asinga achaona hamuchaone here hamuna kuona kuti anga akamira pamberi penyu ndi president hakuna president akaita zvawakaita izvo kuda kwashe what do we want from you is your intentions of seizing all private hospitals in Zimbabwe. We heard yesterday on the video kuti wewe intention yako ndiyo kutora zvipatara zvatinorapwa vana Avenues Clinic, vana Base Clinic vanobatsirwa madzimai edu vese nana Weshi enda With your intention yokuti isisu tishaiwe pokuti tinorapirwa because your intention ndeyokuti you will instruct the nurses and the medical doctors kuti ningapinda muchipatara momo mubaye jection rokuurawa saka zvipatara are going to be the biggest danger to the survival of our people kana tikaregera kuda kwacho tagwira yakaita seize all private hospitals in zimbabwe We had to kuti once even to talk na seatmate vari kwedu kuchitungwiza uko. Kuti kana tikapinda mo tichizwara unenge unopa instructions yokuti baya Jackson afi. Nyangwe munhu aenda mochinzwa musoro. We will never allow you to monopolize the health delivery system in our country. We will never allow that.

saka uyo akanga achitaura akagona akati no uno mweya wasisi john rods iwe mweya wasisi john rods wemakaro who came and took our land and all our minerals in zimbabwe you want to take dominance of all the mining sectors in the country and all mines

mweya warhodzi uyoyo tiri kuuya kuzomudzinga dhimoni iroro ribude lokukara kuda kutora the whole nation 9 million hectares of land taking control of all the minerals of our nation taking control of all private hospitals and the health delivery system tatonzwa kuti kwai unomweya kuti unoda kutopinda nokumaaccommodation yamaresi yamauniversity students what a shame you want to monopolize the zimbabwe to be your own private property never in our lifetime never it will never happen in our lifetime never let me warn you it will never happen we will never allow you to do that You think that we will allow you kuti uite zvavanoita zvona maita ezveziwaya? The audio that came out yesterday has revealed a lot about your intentions. We have marked you takumaka, takumaka, takumaka. nyaya yako yekufunga kuti wakaba mari yenyika unotenga munhu wese muzimbabwe momo uisiye nyaya iyoyoyo anybody who get this, this, this audio and my address umutumire kuda kwashe kuti kwazi be careful don't take people for granted uchida kutenga vanhu vese muzimbabwe momomo to pursue your greedy ambitions of colonizing our country nedimondo rasisi john rose rakagara we will exercise, we will uh, exercise it kutobuda chidada kuti ah, vanhu vese vanoanybody ari kuya kumba kwangu achiya kuzondiona nonsense nonsense kwanyangwe zveni eh, the new chief justice iyaiyo iya mama vanouya kumba kwangu eh, judge president vanouya kumba kwangu eh, magenerals ese anouya eh, kuzhekwasanyatwe andisina basa naye wonai namaminista anoya kuba kwako nhai saka uri kuda kuti udze here iwewe kuti the matters that are being brought before the course of law in our country unenge wamaita compromise kumba kwako yo because nokuti chief justice anoshanya kumba kwako wana kutiudza kuti all the matters that are being disposed of in the high court of zimbabwe dzange dziri compromise because the judge president is visiting your home ndozvauri kureva here kuda kwazvo so are you telling us kuti you are in control of the judicial delivery system in our country vanhu vese vari kusamba mujeramo vachiopoza kb3 kuna kwako nhari wapa instructions yokuti regerai vana Emmanuel Stima neva you know vana vaduku duku who should be your grandchildren are suffering in prison because they oppose step three saka tazvibata nokuti iwo ataura kuti eh, vana judge president navachief justice vanoyaumba kwako so yawatangai haisi kuzopera mushe haisi kuzopera mushe zvachose we will never allow you kutora zimbabwe to be your pro private property this message must be very clear to you tanzwa zvawakataura muaudio iya we are not fools we are very intelligent That audio is authentic. It has no any lie in it. The people who communicated pa audio iyaya takataura navo tinovaziva. Chaakataura chose ichokwadi. Chantation yoda kuita munyika. Takubata.
vazhinji vedu tinopinda makujeri kungoti bedzi panongori netumwe tumwe tunenge tuchingosarira zvako but tine vamwe vatinotoona kuti uyo haafanira kunge atondoiswa afanira kunge rujeri nyaya yemadrugs inyaya iri very serious ndambonyora even on my twitter and my facebook i wrote this morning kuti kana inini mazama chake ndichiita zvemadrugs please don't hesitate to report that make sure that i get arrested especially as leaders kana paine vakuru vanoita zvemadrugs they must be arrested vachiubva vozotiendesa kurehabilitation vozotigadzira titi vanhu kwavo we cannot lead kana tichiita zvinhu zvakashata we must lead by example so ndina honorable minister of tourism zvekare vachabvisa futi 5000 zvinonetsa kuti kana kana kana eh, eh, cdf wabvisa vaisa bvisa 5000 to to darika it's better for us it's better for us to kuti titi underwrite kana kuti tongotambira timu saka inino ndinoramba ndanga kuchifamba ndiri mumuraini hari ndarike zvaitwa nevakuru vangu vakuru kana vaita mafive mari dzakakurisa kuziva dzinowo dzimwe dzacho dzinopedza dzakuchitukisa dzakuchioreka saka tinoda kuti tirambe timu nevamwe takazviriripisa mafigas ari hambo ndichatoa zvinhu kwemaminitsa 5000 ndoyandobvisa